Eh, aƒetɔ nye, eh, Eva Love TV ya neva. Eh, fifia woʋu border na mi. Leke nye fifia ƒe business? Eh, woʋu Ghana, Ghana ʋu ƒe border. Vɔ Togo meʋu ƒe border. Business. Aleke mi wɔna dɔ kpakple tsã yi ke wo close border ɖi? Lekee? Leke nye business fifia? Yoo, mese nya o, edzɔ dzi nam ŋutɔ. Elabe, e, elabena ke wotu edia la, tso wotu bɔɖa na mía, eɖe fu na mí viɖe, ena be dɔ megale dzi yim o, vɔa míva se fia be woʋui. Donc, activité a, leke míwɔnɛ tsã meyina dzi o, meyina dzi tsã o. Donc, leke woaʋui bɔɖa fia, a, dɔ la te azɔ nyuiɖe, nuwo la te yi dzi nyuiɖe na mí ta. Ye ma li ke mi kpe ɖoa, ye ma lo. Ke e tsã ke ke wo tu e bɔda nɔ ʋuʋua ɖe kpakple e wo va ʋuia wo la kpɔ vovototo ɖe le ma? A ma a kpɔ vovototo ɖe ma, a kpɔ vovototo ɖe ma vaa. Eye va ta ma kpɔ vovototo ɖe ma la be ke wo tu bɔda enu wa li ke dɔ dɔ wo yi na dzi la li ke mi a be dɔ yi na dzi la dɔ ŋgba le dzi yeye nene mɔ va ke wo ʋuisia ma ka ye dɔ la ga yi dzi sa li ka yi dzi sa nene.
Akpe be woɖo dze nam. Yo, ehatɔ nye akpe. Efu va.
Va, va, va gbɔ nye. Eh, ewo na zemi jai. Yeah, fifi le fia, o gbɔ ʋu bɔda na mi. Eh, bit na ya mi le. Eh, chan, eke o tu bɔda for two good years. Business ye ma yi mɔ kpakple fifi wa ga trɔ ahui de. Eh, jijɔ kpɔkpɔ kame ne le. Ok, me da akpe de mɔ nkpɔkpɔ ya ta. Eye. Le tsã ƒe bɔda ya wotsoa, ewɔe be mía dumeviwoa, míle fukpekpe gã aɖe me elabena mía nɔwo, mía mamawo, togo me woyina hafi te ŋu kpɔna woawo hã woƒe nuɖuɖu alo woƒe hiahiã ƒe nyawo gbɔ. Vɔ yo yonye be wotso dea kaka eƒe evea, ewɔe be aleke woawo hã woayi woakpɔ woƒe nuɖuɖu kple tɔmɔwoa, womete yim o. Wɔe bena enuwo sẽ ŋu na mía dumeviwo. Ta eyiwo ŋu bɔ de afia, mekpɔ be ɖɔɖɔɖo alo tɔtrɔ vava ge míawo hã míakpɔ dzidzeme. Eye nu yi ke neganye míaƒe mɔkpɔkpɔe nye be le míaƒe nu yiwo míeƒlenaa, wolɔ ga kɔ ɖe nuwo dzi ale gbegbe. Le Petro yawo míedzena hã, woda ga ɖe nuwo dzi ale gbegbe bena nenye be du, e, dziɖuɖua alo dukplɔla metoa asi le míaƒe nuƒeƒlewo ŋuti oa, wodidi nuwo kpɔtɔ oa, ne wogaʋu bɔ da pɛpɛ gakea, aleke nuwo le sẽa ne mímenya oa, togbɔ be woʋu bɔ da gake nua agakpɔtɔ anɔ sesẽ na mí. Ta míɖe kuku gã aɖe be dzikplɔla nede mɔ be woaɖiɖi nuwo ƒe asi, amidzedze kple míaƒe nuƒeƒlewo, gagbagbã kple tɔmɔwo. Ne woɖiɖi nuwo dzi kpɔtɔ na mí viɖe be míawo hã míate ŋu akpɔ gbɔ ɖe eme. Akpe be nèɖo dzi nam be actually what he is saying right now is is about the border reopening about for the movement of goods and he says every since the closure of the border

Mi ɖo asia mi me nu dram o. Ale dukɔa me le tsã. Enyo ne mi wu ke ya va zia dzi fia leke wo lea. Ese nu ne mi wu etsã. Ta ma nye ma ma kpɔe be corona ƒe vava ye va wɔe be wo va tu de ya kple numa wa ye na be nuwo na trɔa. Oo corona be vava hã nye ame ɖewo mi wo mi me nya be dɔlele li fu li o lo wɔfa nyateƒe lo. Ne míagblɔ Mawu be nyaa, mímenya be dɔléle li o. Mablo. Efia be Face Max kple tɔ yewo bla katã woame ble ɖeka kpɔ. Nya meble kpɔ gake.
Actually what she is saying is uh, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo opens the borders, but yet still uh, they don't believe this is going to change anything, and their business will not boom. Everything will still be the same as how it is. So uh, him coming to the, uh, a government has changed a lot.

Ebia ɖo dze nam. Em, es- enya vevi aɖe le esi ke medzi be mase gɔme. Mɔmi, enya kae le asiwò na mi ku ɖe eh, woƒe seselelãme ku ɖe bɔda ŋu? Oo, nya yi ne le asinye enye bena, tso gɔmedzedzea, alee edẽ le ʋuʋu tsã, mísena vivi ne nuwo. Gake alee wova tsu dẽa koa, vivisese ɖeke megava li o. Koa míva ɖe nu ɖi. Ezu be nu geɖe gblẽ na mí sugbɔ. Vayi Ale ɖoɖo yewo katã mi wɔa ɖoɖo katã wo gblẽ nu ƒoƒlo me li o enuwo na gblẽ mia kɔ ƒu gbe ta ɖo ma hi kura hã wo ga hiã be wo ga ʋu bɔda ne mi o ezu be mi nɔ me o ma mi vɔ ta bɔda ʋuʋua me ga hiã o me ga hiã be mi ga wo ga ʋu bɔda ne mi mia be mia vi mia be viwo be suku be nyawo ega be nyawo fu ɖe ne mi Mí be vivi sẽ ne dua mu o, ta vevete sesẽ aɖe le dzi dzi ne mí le fi ya. Ẽ, gake míesi be ɖo mayi fifia fia, eye wòbubɔ trɔ ʋu bɔ ɖa. Maybe, ẽ, togbɔ be nuwo gblẽ nɔ xoxo, gake na maybe nàgatrɔ agbɔ va, agatrɔ gbɔ va eme ma. Oo, gake nu yawo gblẽ ko agblẽ xɔ tɔtrɔ ga, agayi ŋgɔa. Ke Mawu be ame ŋu vevie. Ezu be ɖeko wòle abe ale ko na aƒle nu da ɖi ko fiafia wò nava fi ŋuwò hafi nàgatrɔ gbɔe gbɔ agadze agba gɔme ene. Ta nu ya mí wɔwɔm fi ya, eŋea fu ɖe ne mí, efu ɖe ne mí ŋutɔ.